kitaaba salaataa kitaaba janaa'izaatiin xumuranii janaazaa jechuun nama tajaajila isaati tajaajila san keessa waan salaanni jiruuf saniin xumuranii qoonni kun duuba qoodarraa boodaa kitaaba salaataa gara dhumarra deemu jira kitaabni janaa'izaa kun janaaza jechuun fasi'iin nama du'e jinaaza jechuun ammoo siree nama du'e irra kaayatanii maal jedhe duuba abbaan kitaaba kitaabul janaa'izi kitaabni kun kitaaba janaa'izaatii jedhe nama du'e ka siree irra kaayanii qabriin deemanii kitaaba waan isaa tajaajila san nama barsiisu jedhe waan jedhe duba abbaan kitaaba rahimahullah yundabu sunnaa jedhe likulli ahadin nama hundaafu an yuksira heddummeessuu zikra almawti du'a yaadachiinsa du'a du'a yaadatu heddummeessuun nama hundaahuu sunnaa jedhe nama hundaahuu sunnaa jedhe akka du'a yaadatu

gara rabbii deebi'uu waa sadiif keessaa qaba tokkoffaa maaliif waan hamtuu san dalage jettee sheena'u sheenaa san gaabbu maaliif waan kana dalage jettee lammaffaa jilii irra jirtu san irraa buqqa'u dhiisu amma sadaffaa eeganaaf hin deebi'uu murteeffadhu waa sadeen kanaa yoo dhufte tawbaan kee rabbiin guddaan sirraa qeeqa tokkoffaa maaliif dalageesse waan akkas baddu akkamitti seeneesse lammaffaa amma dhaabde sadaffaa eeganaatti hin deebi'u yoo murteeffatte yoo wanni kun waan haqa namaa taate waan afraffaa takka tasirraa barbaachisu jira ishiin sun maal haqa namaa sun sirraa deebisu

dhaqanii gaafatuun barbaachisa. Waloo min ramadin dhukkubbii ilallee haa taatu. Wanni inni fayyaa dhabe wama xiqqoo akka ibsi nama dhukkubduu ilkaan nama dhukkubullee haa taatu dhaqanii gaafatuun barbaachisa. Hadiisa keessatti sahaabtichi Zeyd ibn Arqam

maasa fa'in iqtaaraana bihi yoo nama kaafira akka biyya islaamaa keessa jiru sanitti hidhaa qabaatte qaraabatun firummaan yoo firummaan ciisisa jidduu jiraatte oo jiwaaru takkaa ollummaan jiraate ollummaan manaa haa ta'u ollummaan hojii haa ta'u nama tokko isin waliin waa hojjetantu waliin dalagdantu dhukkubsate nama ollaa hojjeetii tokkotti dhukkubsate kaafira ta'u wajjin ollummaa qabdan firummaa qabdan walitti dhiheenya qabdan yoo nakkachis hin jiraate ni dibattunnaa jedhe ciyaadatuhu isa gaafatuun sunnaa jedhe rasuula rabbika alayhi salaatu wassalaam gaafate warroota kaafira ka zamana san rasuula rabbi wajjin jiran dhaqee gaafate gurbaan yahudaa tokko fayyaa dhabee yeroo tokko tokko rasuula rabbii kaddama fayyaa dhabnaan rasuulli rabbii dhaqanii gaafatan bira taa'ee waan jedheen aboo amantii isaa qabatu islaama sanii hagana jennaan gurbaan abbaa isaa laale abbaa laale gurbaan abbaan abboo islaama tahii muslimaa tahii jedheen jennaan abbaa laale abbaa laalan abbaan maal jedheen ati abal qaasim abbaa qaasim abbaan qaasim muhammad alayhi salatu wasalam abbaa qaasim hayya ni waan isii jedhe godhi jedheen fa aslama gurbaan islaama ta'e shahadaa qabatee fi islaama godhee rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam biraa gabbahan isa ka isaan ka qiyaasa malee gammachuu qaban alhamdulillahi alladhii anqadahu min annaar rabbii azaaba irraa gurbaa diqqaa sana baase faaruq rabbii sanii jedhanii gammada rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam

karaama'a haa taatu kenna nama mana sheekaa nama rabbi sodaatu nama mu'mina inni itti dhufuun gammada akka waan fayyee dhufa arga yoo bifa kana ka taatu taate bira dhaquu qaba yeroo hundaa jedhe yoo bira hin dhaqin jedhee doktoorri isa dhoowwe taate malee yoo ta'u isaan bira dhaquu hin qabu fa'in qaniica yoo abdate fi hayaatii jiruusaa

ka namarra rahmata namaa godhutti beeyta gamna jihaa jedhuni ana inda banni abdii bi bakka gabrichi kiyya na kaayate jiraaf jedhe rabbiini bakka gaarii abdadhu rabbi rahmata naa godheedhi jannata na seenseedhi san abdadhu haa jedhuni hagas eega jedheeni inni du'e du'atti seene

fal eeysani cinaa bitatti haa ciistu mataa illee deebise cinaa bitatti haa ciisisu fa'in ta'azzara sullee yoo jabaatte fa'alaa qafaa qonya irratti morma irratti haa ciistu garaa ol deebise yoo garaa ol deebiste akkam goota miila isaa gara qiblaa deebiftee mataa gara qiblaan tahin deebiftee akka inni fuulan gara qiblaa laalu goota

walakkanahu haa yaadachiisuu jedhe yaadachiisu lakkana jechuun biratti jedha jechuu akka inni si faana jedhuuf laa ilaaha illa allahu sana biratti jechuu akka inni si faana jedhuuf jechu liyasma'ahaa akka inni dhagayu

duuba itti jabeessitu bira keessee laa ilaaha illallah jetta yoo inni jedhe sirraa itti dhiista yoo inni jedhe itti dhiista hin jabeessitu itti dhiista sirraa haa jedhuuti yoo inni waan biraa dubbate ammallee laa ilaaha illallah jetta yoo inni jedhe itti dhiista ammallee yoo inni jechuu baate asitti deddeebisa sirra laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah

yoo fakkeenyaaf ilma inni hin qabne obboleessa jira obboleessa horii guddaa qaba obboleessa horii kanarraa dhaaluuf qophaawa obboleessi kun laa ilaaha illallah jechuuniin gaarii miti maal na ajjeesee horii kee fudhatu barbaadeedha takkaa nama inni wal jibbuun ka diinummaa inni qabu ka du'a isaa habu santu itti seenee laa ilaaha illallah jedhuuni gaarii miti jara kanaan morku'uuf

Kun amma hammi kun waan osoo inni hin du'in ka inni ammoo gara du'iinsaa deemu jiru nu goona. Ka idaa maata yoo inni du'e nu diba sunna li arfaqi mahaarimihi fira isaa ka irra rahmata qabu. Sallaallee bira teessifnee tagmiiduhu ila isaa walitti qaba. Itti namaa yeroo namni du'uun banamti. Rasuulilaahi alayhi salaatu wassalaam inna ruuha idaa qubida tabi'ahu albasar. Yeroo lubbuun fuudhamtu ilki lubbuu san faana deemtii jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu ilkiin banamtii ila san walitti qabu.

afaan kun banamuun mala yeroo namni du'u akka afaan hin banamneef wayaa carqii bareedduu wayiitiin matarraa haga areeda jalan akkana walitti gadi hidhan akka afaan hin banamne godhan jechuudha. Watalyiinu mafaasilihi humna sallee lallaafisu humna akkanatu sochoosanii akka humni gara tokko hin goggomne godhan akka gadi dhiquun namaa laaftu akka gadi qabuun namaa laaftu kana godhan jechuudha. Dhiquun wayaatti hidhuun

sun irraa qulqulleessu ila qabaa ileeni liqii irraa baasu ow yoo irraa baasuun hin mijaa'u yookaan ibiraa isii isa qulqulleessuun nu liqii sanirra ta'uu nu qulqulleessan namoota liqii irraa qabu sanitti dhaqee inni isaa liqii sana abbaa kiyya irraa gama kiyya deebisaa isarraan qabdanii narraa qabdanii isinii baasaadhaan uummata biratti hayyee sirra deebisne isarraa kaafnanii

ni dhiisanii nama osoo deemu qaari'eetuma dabre du'a jennee yoo waallu in dhiise naga doktoorri dhufee du'ee isaa ragaa bahutti takka alaamaa biraa isa du'iisaa garrutti ittiin daddafame. Wagusluhu nama du'e kana dhiquun

rabbi guyyaan teenna geette rahmata nu haa godhu dilii teenna irra nu haa dabru nu haa araaramu hamtuu teenna rabbiin guddaan irra nu dabre khayrii teenna immoo nurraa qeebale kaasuma rabbiin guddaan nu haa qajeelchu jecha nu boodaa jennu laa ilaaha illa allah rabbiin guddaan nu haa godhu guddina fiitiin